Helo, Mister Matthias Ifan hyn eto ac yn y fideo hyn ma' dwi'n ddangos i chi sut i creu llun ar gyfer i YouTube yn gyflym. Nawr y peth cynta dw- mae angen i chi gwneud ydy i tynnu llun o chi yym ar rhyw cefndir ond sdim ots os mae'n cefndir plaen debyg i hyn ond mae'n helpu neu gallwch chi jyst wneud e ar cefndir chimod fwy fwy chimod fel drws neu rywbeth neu dim byd, sdim ots. Anyway, dyma, dyma beth mae angen i ni wneud. Peth cyntaf, um, mae angen i ni uh, tynnu llun. So, beth fi'n mynd i wneud fan hyn? Camera. Nawr, amser chi'n gwneud hyn, mae e yn mynd i fod yn eitha da os i chi'n creu lot o luniau ar yr un pryd, ond chi'n gallu gweld, achos fi'n rhedeg yr s- yy recordio sgrin, dw i'n methu cymryd llun ar yr un pryd, ond sdim ots achos mae digon gyda fi yn barod. Nawr, beth dw i'n mynd i wneud nawr, dw i'n mynd i gwefan hyn o'r enw remove yy background. Nawr, yy gallen ni jyst tynnu llun a ysgrifennu arno fe, ond fi'n mynd ar hwn, remove background, a beth dw i'n mynd i wneud yw agor lan y folder sydd gyda'r lluniau. So, Byddai'n nôl nawr ar ôl hwnna agor fyny. Nawr, mae'r lluniau gyda fi yn y folder yma fan hyn ac beth dwi yn mynd i wneud yw jyst dewis un o'n nhw a jyst llusgo fe a rhoi e mewn i fan hyn. Mae'n sganio fe. A mae'n croesi bysedd. Ac chi'n gallu gweld wedyn, mae e jyst yn cael gwared o hwnna i gyd. Nawr, gallen ni wneud fwy nac un ar yr un pryd, ond fi'n mynd i gadael e fel ma' fe ar hyn o bryd. Nawr, beth gallen ni gwneud? Gallen ni uh, golygu hwn os o'n ni isie, a gallen ni rhoi cefndir gwahanol arno, neu gallen ni roi lliw gwahanol arno fe hefyd os o'n ni eisiau. Ond dydw i ddim yn mynd i gwneud dim byd fel 'na nawr, achos gewch chi weld, fi'n gallu gwneud hwnna yn y cam nesaf. So beth fi'n mynd i wneud nawr yw mynd i lawrlwytho fe. A wedyn ar ôl i fi lawrlwytho fe, gewch chi weld beth dwi'n mynd i wneud nawr. Nawr, beth sydd angen gyda fi nawr yw mynd i canva.com. Nawr, os chi'n cofio, yy dwi wedi dangos hwn nifer o weithiau o'r blaen, ac tro hyn dwi'n mynd i teipio mewn fan hyn, YouTube. Um, thumbnail. Ac mae hwn nawr yn agor lan y maint dwi se, a mi'n jyst yn mynd i clico un gwag y fan hyn. So mae un gwag gyda ni. Nawr, beth dwi yn mynd i gwneud, dwi'n mynd i clicio ar hwn a dwi'n mynd i newid lliw uh, canvas fan hyn. So fi'n newid lliw y canvas fan hyn. A peth nesaf mae angen i fi wneud ydy clicio fan hyn. A chi'n gallu weld dwi wedi wneud hwn yn barod ac dwi'n mynd i upload media. Ac from device, Ac dwi'n meddwl hwn yw e fan hyn, fi'n mynd i clicio hwn fan hyn, a wedyn gwasgu open, a chi'n gweld mae'r llun hyn yn dod mewn. Nawr ar ôl e wedi gorffen llwytho fyny, fi jyst yn clicio fan hyn a galla i jyst symud e a rhoi e lan fan hyn, a galla i wneud e'n fwy o size. Dim y llun gore yn y byd ma rhaid i i fi ddweud ond fi'n gallu jyst rhoi'r lan fan hyn ac wedyn dwi'n gallu clicio ar y text ar yr ochr fan hyn a galla i rhoi mewn ysgrifen mewn i fe. Nawr mae lot o ysgrifen gwahanol gallen ni ddefnyddio ond dwi'n mynd i ddefnyddio hwn ar hyn o bryd, rhoi e mewn wneud e llai o size a wedyn jyst rhoi e mewn fan hyn. Wi'n hapus gyda hwnna. Nawr, beth dwi yn mynd i gwneud hefyd yw mynd lan fan hyn a gwasgu yn grŵp. So ma'r ddau o nhw nawr yn gwahanol gyda fi. A beth dwi'n mynd i wneud nawr yw ysgrifennu mewn beth yw'r fideo. So, beth fi'n mynd i wneud fan hyn yw Creu. Clicio fan hyn. Os fi'n gallu, os fi'n gallu symud e. Gewn ni weld. Clicio fan'na, clicio fan hyn, clicio fan hyn. ei logo. Nawr, beth dwi yn mynd i gwneud nawr, dwi'n mynd i symud hwn lan i fan hyn. Dwi ddim yn hapus gyda'r er lliw na. So fi eisiau lliw bach yn... sy'n mynd i sefyll mas bach fwy. So falle lliw coch fan hyn. Ac dwi yn copio hwnna. Achos hwnna yw'r cod y lliw. Achos byddai angen hwnna nawr. Symud hwnna draw fan hyn. Ac wedyn, wel, fi'n gallu dewis hwnna fanna os wn i isie, ie, creu logo. A wedyn gallen ni jyst symud hwnna o grôs, nid hwn i gyd gyda llygoden ar hyn o bryd, yy wel, so symud o grôs. A dyna ni, creu logo. Nawr, os ydych chi'n cofio, beth i- fi yn mynd i wneud nawr yw falle i lawr lwytho hwn. So lawr lwytho hwn. Ac os chi'n cofio, dwi'n mynd i safio fel jpeg tro hyn, achos fi isie fe fel llun a dim rhywbeth sy'n symud. Does dim... dim ond un tudalen sydd gyda fi, so galla i jyst gwasgu download, a ma' hwnna nawr yn lawrlwytho. So, os fi'n clicio ar y gwaelod fan hyn a gwasgu open, gallwch chi gweld dwi wedi creu yr logo ar gyfer yr wedi creu y thumbnail de y delwedd ar gyfer yr fideo sy'n mynd i fynd ar YouTube. OK? So, mor hawdd a na. So, hwyl am nawr. Cofiwch, 496 tan ysgrifiwr. Ydw i'n mynd i bwrw'r 500? Dwi ddim yn gwybod. Anyway, hwyl.